Эфирда атна яулыклары студияда Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Вирус шигенергә уйламый, сакланыгыз. Яңа завод, яңа эш урыннары, Алабугада яңа завод ачылды. Кәҗәне дә биергә өйрәткән. Ничек итеп гади авыл әбие хайваннарны иярли? Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Битлек режимы кертелде, җәмәгать транспортында, таксида, парковкаларда, лифтларда аны кию мәҗбүри. Роспотребнадзор ковид-унтугыз коронавирус инфекциясе таралуны кисәтү максатында битлек киеп йөрү таләбен мәҗбүри төстә куйды. Илнең баш санитар табибы Анна Попова бу җәһәттән тиешле карарны имзалаган. Россия Федерациясе территориясендәге кешеләргә халык күп йөри торган урыннарда, җәмәгать транспортында, Таксида, парковкаларда, лифтларда сулыш органнарын саклау өчен гигиена битлекләрен киеп йөрүне тәэмин итәргә диелгән документта. Моннан тыш, ведомство егерме өч сәгатьтән алты сәгатькәчә төрле тамашалар, күңел ачу чараларын үткәрүне һәм җәмәгать туклануны оешмалары эшчәнлеген тыйган. Шулай ук җәмәгать транспортында, таксида һәм халык күп йөри торган башка урыннарда дезинфекция режимын көчәйтү тәкъдим ителгән. Бүген Алабугада Татарстанның берничә районына хезмәт күрсәтүче ковид госпиталендә 84 кеше дәвалана, аларның егерме өче кислородка, бер кеше ясалма вентиляция аппаратына тоташтырылган. Алабуга госпитале җитәкчесе Азат Гайсин билгеләп үткәнчә, кешеләрнең язгы һәм җәйге чор белән чагыштырганда, хәзер авыручылар саны күбрәк. Бүгенге көндә Алабугада тәүлегенә 50-60 кеше компьютер томографиясен уза. Медицина хезмәткәрләренә йөкләнеш бик зур. Компьютер томографиясен бары тик табиб билгеләве буенча гына узарга кирәк, ди медиклар. Тиздән алабугага коронавируска каршы иммунитеты булмаган медицина хезмәткәрләре өчен вакцина кайтарылачак. Бу атнада алабуга махсус икътисади зонасында конвейер роликлары җитештерү буенча завод ачтылар. Аконит эшханәсендә Ауропа сыйфатындагы продукция җитештерәчәкләр. Җитештерү тулысынча автоматлаштырылган диярлек. Бу кеше факторын юкка чыгара. Конвейер җиһазларын кулланучы Россия һәм чит ил компанияләре үз предприятиеләреннән комплектлау әйберләрен сатып ала һәм шул ук вакытта югары хезмәт вакыты һәм яхшыртылган техник характеристикалары булган роликлар ала алачак. Аконет илебездәге конвейер җиһазлары һәм аңа комплектлау җайламалары җитештерү буенча лидерларның берсе. Яңа завод Россия машина төзелешендә импортны алыштыруга бер адым гына түгел, ә экспорт потенциалын гамәлгә ашыру мөмкинлеге дә. Предприятие продукциясе Европа базарларында конкурентлыкка сәләтле һәм компания бу юнәлештә актив эшләргә ниятли. Алабугада юлларда чокырларны ямау эшләре тәмамланып килә. Исегезгә төшерәбез, быел бу төр юл эшләренә 2,5 миллион сум бүленеп бирелгән иде. Чокырларны ямау эшләре исемлеге юлның чынбарлыктагы торышыннан, шулай ук гражданнарның мөрәҗәгатеннән, шул исәптән халык контроле аша кергән хатлардан чыгып билгеләнде, дип искәрттеләр шәһәр башкарма комитетында. Иң беренче чиратта шәһәрнең үзәк урамнары юллары төзекләндерелде. Быел барлыгы гомуми мәйданы бер мең квадрат метрдан артык булган чокырларны бетерү планлаштырылган иде. Бүген ремонт эшләре Болгар һәм Землянюхино урамнарында бара. Биредә ремонтның гомуми күләме 630 квадрат метр тәшкил итә. Барлыгы шәһәргә 336 километр озынлыктагы юл һәм 58 чакрым озынлыктагы җәяүлеләр юлы хезмәт күрсәтә. Исегезгә төшерәбез, ремонт өчен кайнар һәм салкын асфальтлау технологиясе кулланыла. Иван Шишкин музей йорты төзекләндерелә. Фасадны яңарту, канализация һәм су белән тәэмин итү, ишегалдын төзекләндерү эшләре башланды инде. Моның өчен республикадан 22 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Бу шәһәрнең төп музеен реконструкцияләүнең соңгы этабы инде. Ике ел элек ремонт эшләре музей йорт эчендә башкарылды. Рәссам Иван Шишкинның мемориаль йорты нинди үзгәрешләр кичерәчәк, Һәм музей хезмәткәрләре тагын нинди яңалыклар әзерли? Тулырак киләсе материалда. Иван Шишкин музей йорты материал белән капланган, төзүчеләр ремонт эшләренә керешкән. Бу ремонт эшләре генә түгел, рәссамның туган йорты бинасының фасады төзекләндерелә. Монда беренчел күренешне саклап калу мөһим. Хәзер белгечләр фасадны тышкы яктан чистартты. Түбәне алыштыру эшләре, икенче катта тәрәзәләрне алыштыру, брусчатка алыштыру эшләре башланды. Хәзерге вакытта канализация һәм су үткәргечләрне төзекләндерү эшләре бара. Без канализацияне, бөтен су үткәргеч системасын яңартачакбыз. Болар барысы да узган гасырның 50 нче елларыннан бирле яңартылмаган. Мин моны ел ахырына кадәр эшләп бетерәчәкләренә ышанам. Реставрация эшләре республика Президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән башланды. Моның өчен 22 миллион сум бүленеп бирелгән. Цвет такой же будет, каким был, голубой, конечно. Фасадның төсе шундый ук булачак, зәңгәрсу төс. Без үзгәртеп бетермибез. Минем тагын бер теләгем бар, верандага элек булган төрле төстәге тәрәзәләрне кайтару. Бу саклана торган объект, һәм бу эш Мәдәният объектларын саклау буенча комитет күзәтүе астында алып барыла. Бөек рәссамның музей йорты белән янәшә урнашкан бина да үзгәрә. Бу, музей декоратив-гамәли сәнгать остаханәсе бинасы. Ул да тарихи кыйммәткә ия. Кайчандыр биредә шәһәр тарихи музее, аннары сәнгать галереясе һәм декоратив-гамәли сәнгать музее була. Сейчас музей-заповедник находится на этапе. Хәзер без яңа музей-болдыр өстендә эшлибез. Алабугалылар беркайчан да күрмәгән сирәк коллекцияләр музее булачак биредә. Туристлар һәм шәһәр халкы өчен төрле юнәлештәге шәхси коллекцияләр белән таныша алачак. Бүген биредә шулай ук ремонт эшләре бара, алар музей эткәрлегенең үз акчалары һәм иганәчеләр ярдәме хисабына финанслана. План буенча ремонт ел ахырына тәмамланырга тиеш. Бу музей объекты алабугалыларга Яңа елга үзенчәлекле бер бүләк булачак. Музей хезмәткәрләре әйтүенчә, монда коллекцион тормыш атмосферасы хөкем сөрәчәк. Сирәк коллекцияләр музее коллекционерлар өчен генә түгел, гади халыкның да күңеленә хуш киләчәк. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәгалләмов, Атна яңалыклары. Алабугада Әби патшага һәйкәл ачарга җыеналар. Ноябрь урталарында шәһәрдә Екатерина икегә һәйкәл ачылачак. Әйтергә кирәк, шәһәрдә бу ханымга һәйкәл очраклы гына барлыкка килмәгән. 1780 нче елда, 340 ел элек, нәкъ менә Екатерина ике Алабугага Россия империясенең өяз шәһәре статусын бирә. Ул вакытта шәһәрдә нибары меңгә якын кеше яшәгән. Шәһәр пәрәвәзләп торгызылган урамнар белән чикләнгән туры почмаклы кварталлардан тора. Йортлар нигездә ике-өч катлы. Ә шәһәр үзәге Спас соборы янында була. Тарихи хәтерне саклау максатыннан монумент Спас соборы янындагы скверда урын алачак. Һәйкәл кую өчен акча хәйриячеләр инициативасы белән Россия дворяннар җыены тырышлыгы белән һәм битараф булмаган рәхмәтле халык ярдәме белән җыелды. Екатерина һәйкәле шәһәргә үзенчәлекле бүләк, дип хәбәр итә протоиерей Сергей Лепихин. Бу атнада, 30 нчы октябрь көнне илебез сәяси репрессия корбаннарын искә алу көнен билгеләп үтте. 1920 нче елдан башлап 50 нче елларга кадәр элеккеге Советлар Союзының ун миллионнан артык кешесенә кара тамга тагылып, гөнаһсызга рәнҗетелә, меңнәрчә кеше гаепсезгә атыла, күпмесе төрмәләрдә утыра. Сөргеннәргә озатыла, кимсетелү, җәберләүләргә дучар ителә. Сабыйлар, әти-әниләреннән тар-тып алынып, балалар йортларына таратыла. Гаделсезлек корбаннарының үзләренә генә түгел, туганнарына, балаларына да халык дошманы булып яшәргә, газаплар, түбәнсетүләр эчендә янарга туры килә. Алабуга районында барлыгы 1600 гә якын кеше репрессияләнгән, төрмәләргә озатылган, шуларның йөздән артыгы гына исән-сау әйләнеп кайткан.

Җырларның темалары төрле, берсе дә күңел ачуга корылмаган. Казанда үзешчән композиторларның Яшь йөрәкләр халыкара фестиваль-конгурсын оештыручылар шулай дип белдерде. Алабуга данын фестивальдә Нина Сәлимуллина яклады. Фестивальнең беренче туры онлайн-форматта узды. Конкурста катнашу өчен Үзбәкстан, Мәскәү, Яр Чаллы, Казан, Уфа, Эстония, Йошкар-Оладан 300 гә якын гариза бирелгән. Шуларның утызы гына, иң яхшылары икенче турга үткән. Фестивальдә шәһәр мәдәният сараеның татар халык театры режиссеры Нина Сәлимуллина да катнашты һәм дипломант булды. Конкурс нәтиҗәләре буенча Нина ханымга Казан шәһәрендә профессиональ тавыш студиясендә җыр яздыруга сертификат тапшырылды. Иртәгә киләм диптең син, Кыш туар чамаеп бара. Миңа иртәгә кирәкми, миңа.

Тамара Васильевна хуҗалыгында унбер кәҗә яши. Һәрберсенең кушаматы бар, куян, кызым, маймыл, көдрәч, һәркемнең үз исеме. Алар арасында иң кызыгы, ике яшьлек кәҗә тәкәсе. Ул арткы аякта тора, тәм-томнар ярата һәм тәпиен бирә. Ә хәзер әйдәгез, җентекләп карыйбыз. Ну-ка, дочка, х... ну, ну, ну, ну, ходи, ходи, ходи, дочка, ходи. Э, Заяц, ходи, ходи. Тамара Архипованың һәр иртәсе менә шулай башлана. Беренче эш итеп ул үзенең кәҗәләренә ашыга һәм көне буе шулар белән мәш килә. Эш шунда ки, сүз аның шәхси ярдәмче хуҗалыгында түгел, ә аларның биюләре турында.

Менә бу ана кәҗә. Ул да арткы аякта йөри белә. Тик безгә ул осталыгын күрсәтергә теләмәде. Күрәсең, ярамый. Тиздән аның кәҗә бәтиләре барлыкка киләчәк. Тамара Архипованың бу шөгыле унбиш ел элек башланган. Ике мең дүртенче елда Покров авылына күчеп кайта. Сыер сатып алдым, ди. Әмма Тамара Васильевнага аны карау авырлаша.

Нурлы иртә, кояш нуры, күңел нуры, алабуга нуры, алабуга нуры, ә, алабуга нуры! Алабуга нуры, безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр, район сулышы, аның ни белән яшәве хакында хәбәрдар булырга теләсәгез, Алабуга нурына язылмый калмагыз! Хм, Алабуга нуры. Кызык.